Am y tro cyntaf erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn. Ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Um, felly, dewch gyda ni. Croeso i...
Pob Look Babe! Jyst uh, rhywbeth bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref rhagu yn dda um, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz.
Helo. Helo.
A rhyw reswm o'n i'n moyn dweud bore da wedyn. Meddwl, chos mae'r goleuad yma mor fel... Llachar.
Gobeithio bod nhw'n wneud i ni edrych yn gorgeous. Gorgeous, stunning.
Mae'n actually 10 munud wedi 6 am yn yn un sydd yn rhoi shit be o'r amser pan i'n recordio hwn, apparently. O na, ond hynny yw. Dwi, yeah. ddim, dwi definitely ddim yn fore.
Na, ond i bai bod chi yn Australia. O, falle bod hi chi.
Falle bod chi'n yeah. gwrando ar commute. Mae dyn ni international followers, Catrin. Pwy?
Wel, nes i edrych ar stats ni, a mae yna pobl fel Ffrainc a stuff. Fel 1%. Ni'n mostly UK, obvs. Ie, yeah, crazy na fe. Mae'n dro pwy. Fes ni yn hoffi gwybod pwy. Ie, yeah, probably Takivi yn Ffrainc. O, ti'n meddwl?
Fi'n mynd nabod yn rhywun yn Ffrainc, so... Um, all on me. All on you.
Um, Sut wyt ti? Fi'n dda iawn, diolch. Good. Fi'n good. Sut wyt ti? Sut oedd dy ben wythnos? Yeah, good. Um, Sut cod lan y ffrind fi Fern, athyn ni i Cardiff Dogs Home. Nes i weld.
Achos mae Fern yn gwirfoddoli yna, oh, so ges i mynd efo hi. A basically, chi jyst yn troi lan, os chi di twa, ceisio fel gwirfoddolwr. Right. A maen nhw, chi mewn cyw, oedd yna cyw eitha hir actually o hmm. bobl, mm. oedd moyn cerdded y cwn. So ni yn y cyw, Um, dath ni'r blaen, oedd wedi rhedeg mas o gwn. Mae'n am gymaint o bobl.
Wild. O, mae'n gret.
Ie. Yeah. Ond nath i, oedd hi fel, o, oh, nath i play o lan. Oedd hi fel, o, oh, you know, um, Catherine's missing her dog. Oh. Her ex has like stolen her dog off her. Fel, not the truth. um, a nath i'n dweud, o, oh, ti'n be, mae ma dyn ni puppy yn y cefn. Oh. Os chi moyn just fel hanner awr i socialise o gyda'r puppy, o'n i fel, Yes. Aww. I know, Rottweiler. Nes i weld super cute. Beth oedd enw'r ci? Theo.
I know, a mae Theo nawr ar gael i'w mabwysiadu. Cardiff Dogs Home. Cardiff Dogs Home, yeah, okay. Yn amlwg ddo, mae wedi cael loads o sylw achos mae fe'n puppy. Ah. Ond ie, yeah, oedd e'n... Yeah.

cariad hi symud mewn gyda hi yeah. um, blynyddoedd yn ôl, ac oedd gan Sam cath o'r enw Rosie. Cute.
A wedyn nath y cariad cael kitten newydd, ac yn anffodus oedd y kitten a'r cath ddim yn dod mlaen. Oh. A so oedd e tata i'r gath greiddiol. Mae'n Sorry, I know.
A fi'n meddwl achos oedd, oedd dim lle arall gall y kitten fynd, ond oedd dad Sam yn hapus i gael Rosie. Rosie. So mae Rosie bod yn byw efo dad Sam mm. am fel dwy neu tair blynedd. So mae hi'n dod, a mae hi'n rescue, so mae hi'n mynd i gobeithio, ni'n mynd i weld sut mae hi, cos mae rhaid nhw fel y climatisio o pethau. Oh, yeah. Gweld sut mae hi a gobeithio, dwi ddim yn mynd o'r goll. Oh my gosh. I know.
So mae hwnna'n digwydd.

nerdy kid. Oh really? I uh, wouldn't have... Who'd think? Wow.
Um, ond, so nes i enwi'r hamster ar ôl chess piece. Oh. Enw y hamster oedd Rook. Rook. Yeah. Which actually, si ffeindio mas ar ôl hwnna, is mae hwnna'n fath o aderyn, which o'n i ddim yn gwybod ar y pryd. Ah. So hwnna'n bach yn stupid. Fi nawr sylwi, fi byth di gweld llun o hon y ti'n iau na fel Oh, ydyn nhw'n glorious. The gayest little child oh. you have oh. ever, ever seen. Falle dylen ni, oce, okay, dan fo'r llun, a na i roi nhw lan ar stories Instagram ni, yeah, i pobl cael yeah. gweld, cos o'n i'n yr opposite, fi yw'r fel straightest child you've ever seen. Okay. Gai ddangos y llun i ti nawr, jyst i ti gael rhoi ymateb, a wnaeth pobl mynd okay, ar Instagram i weld e, okay. achos. Right, oh, be okay, with.
Fi'n mynd i mynd fel deadpan, jyst i cael fy hun mewn y... Iawn.
Y mood.

Mae cais... Mae cais fi'n sort of... Fi di roi fe lan ar ben ffens. I fod fel, this is my fails. Yeah, in a sort of, I don't know, really wow. fel possessive wow. way. Mae hwn yn iconic.
Ti, achos mae'n edrych fel bod gen ti mullet, ti literally'n edrych fel, fel hillbilly no offence, ti ddim yn, you know, no. ti'n well dressed and everything, a trackies, a shoes. A... Tracksuit, puffer jacket.
Actually, ti'n meddwl beth, it's kind of nowadays lesbian yeah, fashion. Yeah, actually,

Waw!
I know. Oedd hwnna'n eye-opening. Um, os ewch chi draw i Instagram ni at Pob Look Babe, gallwch chi weld y lluniau. Ie, yeah, ond fi mae'n gweld llun ohono ti hefyd. Oce, okay, na, na i trio ffindio un. Ond thing is, o'n i'n just generic child yr oedran yna, so falle na i ffindio rhai mwy oedd pan o'n i'n teenager, cos o'n i'n mor girly. Oh, yeah, no way!
Yeah, fel heels and short mini dress.

Sut o Titanic? Sorry, you're gonna give me all the context, ond fi jyst angen gwybod one word cyn i ti fynd mewn, sut o Titanic? Ffantastig. Oh.
Oedd e'n absolutely brilliant. Oh my god. Mae rhaid, na i fynd eto gyda ti. Oh really? Yeah, honestly, okay. dylen ni gyd mynd eto gyda Rachel Sam. Oedd e'n absolutely hysterical. Really? And if you like a cultural reference... Oh, good.
Fel, fel ni yn. And we live off of cultural references. ti'n mynd i fod yn absolutely obsessed. OK, amazing. Unrhyw un, unrhyw un sydd eisiau fel really fun night out, ond yeah. hefyd, maen nhw'n gantorion amazing. Yeah. Maen nhw'n really dylentog, a mae e just mor funny. Oh, mae e mor good. funny. Ewch i wala. E. OK. A nes i fynd i'r Indian tasting thing o'r diwedd. Do, hwnna'n stunning, ond, right. Oh. A fi'n gwybod ti'n dog lover, a fi'n hoffi cwn. Yeah. Fi bach mwy fussy amdano nhw. Fi ddim, okay. ma, fi ddim hoffi rai sy'n neud you lan a fel really, really apart oh, arno fi. Fi oh, bach yn overwhelmed. Bys ti'n casau ci fi, then. Fi fel, calm down.
Oh, yeah, bys ti wedi casau ci fi, yeah, bechod. Yeah. Wel, obviously, and I think mae hwnna ers Covid, mae, pawb, mae pob man di mynd yn mwy dog friendly. Cool, grand. Mae hwnna'n gres gyfer ffrindiau fi sydd y cwn. Yeah. Fab.
Ond oedd y bwyty yma, wysiodd yn eitha neis. Oh. Yn dog, dog friendly.
friendly. When I tell you, oedd na un ci yn mynd yn absolutely insane. Oh, na. Really high-pitched. A ar y dechrau, o'n i'n meddwl bod yn plentyn yn fel sgwrch yn y cael like really, really like bad meltdown. O'n i fel, oh dear, beth sy'n digwydd? Ond I realised oedd e'n ci. A ar ryw bwynt, get out. Yeah, you, yeah.
Well, mae e fel, mae'r un peth gyda fel pan mae pobl gyda babis nag yn nhw mewn fel cinema. A when it gets to a point lle maen nhw'n sgrechen am awr, mae'r babi mewn distress. Yeah. Tewa, fel, yeah. Yeah. Mae fe'n anodd achos fi'n gwybod yn amlwg fel maen nhw moyn gallu mynd mas a joy o'r profiad yma gyda babis neu cwn nhw, ond mae fe, a mewn unrhyw situation, yeah. pa bynnag, os y ti, os y ti a fi wedi mynd am bwyd, yeah, yeah. a fi yn dechrau cael meltdown, Like... Bysen ni'n gadael.
Ie, bysen ni, jyst fel, d- dyw'r... sdim rai- d- pai- fel, os mae 'na rhywbeth yn... I don't know what I'm trying to say, but yeah, fi'n cytuno. Na, mae'n fine, a ar gyfer fel... Mae 'na achlysuron ble mae fe'n rili bwysig i gael dy gi di yna, os mae'r ci ti'n rili bwysig i ti. Os... os ti'n priodi a ti rili moyn dy gi di yna... mae pobl yn. Mm. Great, mm-hmm. you do that. Mm. Ti'n lli mynd mas am swper heb, heb cig di? Na? Wel, mae'n dibynnu. Os mae'r cig like, fel high um, anxiety, a fel... Os ti'n cig di high anxiety, paid o'r fai really busy restaurant. Na, as in fel...
Um, oh, be enw, separation. separation anxiety. Yeah, I know, ond mae hwnna'n lot o hwnna i wneud â fel temperament y ci a bach o training, really. Wel, honestly, o'n i'n meddwl, oh my gosh, yeah. be sy'n meddwl?
O'n i fel, os o'n i'n eistedd ar y bwrdd drws, o'n i'n bell wrth yeah. y ci yma, os o'n i'n eistedd ar y bwrdd drws nesa, bys o'n i fel, oh, beth yeah, wyt ti'n neud? Hef, wedyn, fel cwpl o byrddau poes ni, a eto, fel grand os ti'n moyn dy gyd i yna, Ond o- o'n i'n meddwl bod hwn yn mad. Massive golden retriever. A oedd e'n rhoi, oedd e'n rhoi fel open kitchen yn y bwyty yma. A oedd e'n really agos i'r gegin. A o'n i fel, Mae hwnna, i fi, dyw hwnna ddim yn neis i'r ci. Oedd Achos e'n maen nhw jyst yn really gallu bizarre. gwynto'r holl gwynt yma. ie, yeah, oedd e bach yn odd. Ie. Wel, Wedyn, beth yw enw'r cwn absolutely huge yna? Enw fel Doberman neu rhywbeth. Yd- Maen nhw'n... Yr Ydyn un sy'n nhw'n edrych fel fawr. fashion dogs, Doberman. Na, neu mae'n edrych Bernese fel- Mountain Dog, yr un fluffy.
Na, dyn nhw ddim yn fluffy, ond mae'n edrych fel Scooby-Doo.
Oh.
Oedd Ie, e'n yeah, maen nhw bron yn... anferth.
Ie. It was like, O, um, Maent- Ridgeback, fi'n meddwl, neu rhywbeth fel na. oedd e'n maint ceffel. Waw.
Lucas, o'n i wedi gweld y cîm, oedd hwn mewn, oedd hwn y bore wedyn, pan nathon ni gael brunch gyda um, un o besties fi, Becca. Yeah. So, ydyn ni cael brunch, a ydyn ni fel y ci yma'n dod mewn, a ni fel, couldn't believe my eyes. Ond os o'n i di fel, cos o'n nhw kind of di ystod rownd y gornel wedyn, os o'n i di mynd i'r tu bach, ddim gwybod bod y ci yna yna, I would have shat myself. Achos oedd e'n...
Terrifying. Ennog, oedd e'n absolutely huge. Huge. Fi ddim yn deall sut mae pobl yn fel cadw control o'r cŵn, pam nhw'n arfer walks a pethau. Oedd yn hilarious.
Dyla ti wedi gweld gwyneb y pobl oedd yn gweithio fanna, oedd fel, nhw'n dog friendly, so nhw fel, oh, yeah? Is that a dog? We're not horse friendly, babe. Oedd yn crazy.
Oh, wow. Oh, yeah. So mae rhan weird. Ond, fi'n licio pan fi wedi bod i fel llefydd sy'n dog friendly, a fel arfer, um, mae'r cwn mewn fel separate space, so bydd pobl sy'n wedi dod â cwn yn eistedd. So os oedd pobl yn anghyfforddus gyda hwnna, o leia mae yna separation. Yeah. Ond wedyn mae hwnna'n hala'r cwn mynd yn nuts achos maen nhw gormod y cwn mewn un lle wedyn. Ond mae'r peth. So mae'n fel, ie, yeah, mae'r balance. Na beth oedd yn y bwyty.
Oedd fel, y cwn jyst i gyd yn dechrau fel O na. Sgrech yn Japan ar ei gilydd. Doedd dim byd ti'n moyn ma'n fel... Hwn yn wild. Yn wedi os ti'n gwario lot o arian i fynd i'r restaurant yma. Oedd e'n neis. Oedd e'n...
Oedd y bwyd yn really neis. Ond oedd e'n... A gathon ni amser hyfryd. A nath hwn ddim fel para like am byth. Ond oedd e wedi para digon hir i ni fod fel, surely bydde ti'n mynd ar ci allan. Like, oedd e'n wild. Ond yym... Waw. Ond ie, oedd e'n really nice. Oedd e'n yma, gret. so, mae'r traitors wedi gorffen am gyfres arall. Mae'r traitors wedi... It's gone, it's done it's and dusted. Done. Ond mae'r Traitors US nawr ar BBC iPlayer, a mae fi a Sam moyn gwylio, ond ni'n mynd i gael bach o break gynta. Yeah, fair enough.
Decompress. Mm.
A o'n i'n moonlightio ar Radio Cymru yn newyddion yn sôn am Traitors. Othos ratha. Fi'n gofod.
I had a great time. Oedd yn really anodd i ddim rhoi spoilers i ffwrdd. Nes i bron roi un, o'n i fel, oh, na, methu dweud hwnna. O, oh, nhw wedi gweithio ti ddim i wei beth oedd mlaen yn noson cyn. Ie, yeah, so oedd e'r er bore'r ffeinal o'n i'n mlaen, yeah. a ie, yeah, oedd e no spoilers, o'n i fel, oh shit, oh. fi methu cadw ceg fi'n gau ar gyfer unrhyw beth, yeah. let alone Ie, yeah, so ni'n really stryglo i wybod, yeah. what can I say, what can't I say? Rhaid gofyn chi wedi colli trac, nath Cat um, fynd Catrin Morris, hynny yw. Ah, which one?
Um, mynd ar rhaglen uh, dros brecwast. Do. Um, dydd Gwener, ie, yeah, i sôn fel mega fan o Traitors. Mega fan.
Ei, o'n i mor dda, nath nhw gofyn fi nôl ar y dydd llun. I wneud I siarad am y treid?
Ie. Yeah. Ti'n fe? Bore llun? No way. Ie. Yeah. Ffrind o gorau dyn nhw nawr. Wow. Bydd rhaid i rand yn ôl. Ie. Bydd rhaid.
Ie. Ac o ti ar Radio Cymru hefyd. DJ-o. O'n. DJ-o, ie. Yym ges i ishtan sut Laura Moore yn cyfro hi nos Wener. Sut oedd hwnna?
Oedd e'n greu, tro cyntaf i fi wneud, ti'n mo, fi wedi gwneud bits cyflwyno o'r blaen. Ie. Fi wedi gwneud bits teledu in a past life. Wel, fel job llawn amser fi Ie, o'r ie, blaen. ie. A wedyn fi wedi gwneud bits ers ni. Fi'n really joio fe. Um, ond oedd hwn y tro cyntaf, a fi wedi gweithio yn radios blynyddoedd. Ie. Um, a fi wedi gwneud pods a stwff, ond hwn oedd y tro cyntaf i fi wneud fel rhaglen radio ar ben fy hun, tair awr.
Tair awr, my god. Mm -hmm. Ond mae hwnna'n ideal i ti, achos ti yn cario conversations ni. na, dwi'n meddwl ddim yn wir. A llai ystaf yn yna, just joio rhan fwyaf o'r amser. Achos allai ti cael chat efo dy hun am tair awr, which is basically yeah. what that was.

ar y BBC, cos pre-watershed, not swearing, might be hard. Post-watershed ar Radio Cymru, ni ddim yn, ni ddim yn annog. Ond chi'n cael... Na. Mm. Oh, wow. Be, just for the sake of it? So just dim rhegi.
So, but if you accidentally say bloody hell, Ydy hwnna, ydy bloody hell, beth yw'r ffin? Can we have a bloody? Rwy'n siŵr os fi'n gallu gweud

Neu, so pethau fel na, neu fel, um, pa maen nhw'n dweud geiriau fel, I don't know, ie, yeah, maen nhw wastad, a fi, ddim, fi dal ddim yn glir. Ie, yeah. gyda, mae ma yna hefyd fel nuances fel, os ti'n dweud fuck, fel... Oh, well, yeah, mae'n obvious. Ie, yeah, ie, yeah, ie, yeah, ond mae e, ond fel mewn rhai rhaglenni, bydde fe'n ffain, os, os fel, mae fe'n wath, os ti 'di mynd, os ti'n fel, I don't know, just yn dweud e fel throwaway comment. Ie. Yeah. O'n i fel, oh, fuck it, out, Ie, ie. Ond os ti'n regu at rhywun, a ti'n mynd, ti'n effin si wedyn, neu os ti'n fel, ti'n effin this, ti'n effin that, Ie. mae hwnna'n lot gwaith. Waw. So, Ie, dwi'm yn... So, ar sioe radio ni, nawn ni ddim wneud hwnna. Na, na, nawn ni ddim.
Na, na. Ni cadw rhag fe.
Fi'n meddwl bod ni ddim actually yn fel sweary bunch, anyway. Really. Yn trio peidio.
Oed ti'n trio?

Pan... O, ie! Back in the day.
Back in the day.
Ie, Caters. So mae hi wedi bod yn gwrando. Ydy. That's mae bod, nice. Mae hi'n cytuno efo ti ar y curry yn y haf. Mae hwnna'n real throwback, nôl i falle'r banod gyntaf. I know, mae dedication, mm.
honestly.
Wel, o'n i'n gwaith heddi, a Wel, yn gyntaf mae'n y dyn sy'n gweithio yn Radio Wales sydd yn hyfryd. Mae hi'n... O, oh, na, o'n i'n meddwl ti wedi dweud, mae yna dyn. O'n i fel, mae hwnna'n crazy, cos 75% o audience ni yw menywod in their 20s to 30s. Babe!
Imagine if you came in like, there's an 80 year old man. oh, class! Na. Dim na dyn. Mae na ddyn.
Mae na dyn.

like a good egg. Oh. Yeah, and a good ally hefyd. Mae ddweud. Ally. Yeah, mae really yn ddo.
Da iawn. yeah.
So, um, nath hi ddweud bod hi wedi bod yn joio a gweld y fideos bach ni ar Cute. Instagram. So, Instagram. yeah, nice o fe. Oh, business.
yeah.
fi, yeah, fi ddim yn gwrs sut fi'n teimlo weithio pan mae pobl yn dweud bod nhw'n gwrando, fi bach fel, oh na. Dwi'n mynd, oh god. Oh, Even oh.
though ni'n eistedd fan 'yn a gyda microphones a cameras and that's the entire point. Mae bach yn embarrassing pan mae pobl yn dweud bod nhw'n gwrando. Fi'n mynd, oh my god, hwnna'n probably meddwl bod ti wedi clywed fi'n gweud hwn. Yeah. Ddim yn ideal. Ond dyna ni, what's yn ôl. Yeah, dyna holl pwynt. Fi was yn just dweud fel, um, unrhyw un sy'n heb gwrando eto, a, a mae rhywun yn sôn am y podcast, a fi'n gorfod esbonio beth yw e, like what I do in my free time. Yeah. Fel, basically just fi a Cat yn cael gosip, a maen nhw fel, oh, ideal. Yeah, os fi eisiau fy sôn o'n fwy intentional, byddai'n dweud, mae'n

Oh my God. Fi 'di bod yn dwli ar yr edit fi 'di bod yn gweld o Claudia Winkleman a Frankie o'r Traitors. Mother. Iconic.
Pan maen nhw'n cerdded trwy'r corridor, specifically, a mae yna bach o fel

O, oh, fi'n nabod lot o bobl sydd wedi cael plant a ah. wedyn wedi cael um, rhyw fath o droedigaeth. mae rhai pobl yn cael troedigaeth cryfedd o, mae rhai pobl yn cael troedigaeth rhywioldeb. O, oh, wel...
Frankie, croes o'r clwb.
Croes o babe.
Hyn o'r os ti ddim eisiau bod ma, ti ma. Na, na, na.
Rhaid hyn ti hi, dewis beth bynnag mae hi moyn. Ond mae neill yn mynd i fod yn Claudia, neu mae'n mynd i fod yn Alexander. Be ti'n meddwl? Ti wedi bod yn clywed pobl yn sôn am hi a Alexander? Claudia ac Alexander. Nage! Fra Frankie, Frankie ac Alexander. Ac Alexander. Fel, um, for real, neu fel oedd e'n secret relationship oedd neb yn gwybod am? Um, for real nawr. fel... Achos oedd pobl yn fel colli meddwl nhw dros Alexander hefyd nag o'n nhw. Mm.

a moment. A moment. Yeah.
Ti'n gwybod y BAFTAs, a yeah. bob blwyddyn maen nhw'n gwneud gwobr presenters, a bob blwyddyn mae Ant and Dec yn ah. ennill e, a dim byd yn erbyn nhw. Fi Na, ma nhw'n dda. Stuff yn erbyn nhw, please. Oh, really? I like them as they're grey, but fi fel, why, how are they winning this? Is it public vote?

Yeah, but Winkleman's stronger.
Dylan am hwnna. I love She's that as like a general tagline. Fi'n siarad jumper.
Strong. The patriarchy's strong, but Winkleman's stronger. okay, official Pob Lwc Babe merch. I'll design it, we'll drop it. Gwych. Herbs. Ti'n meddwl bod nhw'n yn prynu hwnna? fi. I'll buy the whole okay, stock. So, yn lle just creu stock, just ti a fi. yeah.
Actually, ti'n meddwl bydde ni fel licensio
Winkleman. Winkleman. Ydy hi di trademark o cyfannu hi? Falle ddim.
Maybe we just send her a DM of courtesy, but fel, we fucking love you, babe. We're doing this. A falle gallwn ni roi fel 10% i charity queer, and she'll love that. Yeah. I was like, Let's do it.
Genius. Weithiau, mae pethau... Um, fi dal mewn... Mae my millennial brain, mae dal mewn fel yr yr 2010s, a pan mae syniad da yn dod, fi moyn dabo. O. Oh. Ti'n meddwl gael hwnna? Na, oedd hwnna'n... Fi ddim, fi byth yn, ond mae just mentally, mae ma dyfu bach o fel, it's in my body to just automatically

So... Dyna diwedd y Traitors. Dyna diwedd y Traitors.
Mae nhw ar hyn o bryd yn castio ar gyfer y gyfres nesaf. Mae yna wythnos i fynd. Fi ddim yn meddwl bod fi'n cael trio. O, achos mae'n BBC.
Achos mae'n BBC.
Ond, mm. a rhaswm fi'n meddwl hwnna yw achos pan oedd y BBC yn castio ar gyfer I Kissed a Girl, yeah, nath ti a 20 person hal ar application at y fi, cos mm. o'n i'n single. Um, a o'n nhw fel, Tria fe. Surely. Yeah.
Surely this is...
Na, fi, yeah, fi, myth, fi meddwl ti ddim cael os ti'n gweithio i'r BBC. Na. Sounds babes. So, er, er bod yn, obviously, Studio Lambert. Yeah. Ddim, ddim mas. Ar...
Bydd rhaid i ti'n neud ar ein tram. A ti hefyd, do, do um, teulu methu chwaith. So, bys y reach methu, bys y teulu ti methu. Neu, os maen nhw, uh, maen nhw angen fel declare fe, then it depends how like, close you are yeah, to it. Yeah, gwir.
Falle bydde ti'n ffain. Falle bydde ti'n methu neud o.
Falle bydde fi wedi sbwylio fe i ti. I quit the podcast, that's case. Na, bys ni, bys ni byth yn ymgeisio, just achos I couldn't do it. Fi'n gormod o people pleaser. If, if the chance that I would be a traitor, bys efo'n gormod i fi, I, I, I would melt. So, Fi'n meddwl dylen nhw wneud e ar hap. Fi ddim yn meddwl dylen pobl fynd, mynd mewn a gweud, o oh, ie, yeah, fi eisiau bod yn traitor. Na. I think dylen nhw just Whatever. Ond nag nhw'n gwneud fel... Ife yr producer sy obviously yn edrych ar y cast o bobl a wedyn dewis pwy sy'n mynd i fod yn traitor? Maen nhw'n gweud taw Claudia... C- Yeah, Ww, as ma' hwnna'n really Claudia. Cardiff. Oh, I like it. Claudia, Claudia Sy'n dewis. sydd yn dewis.
As if.
Ond obviously Na. not.
Na, as if Claudia's there fel yn gwest i hun edrych trwy'r Na. casting. Na. Waw. Wel, Yym, fi'n meddwl bydd dal da chi tua chwech diwrnod neu tua wythnos i fynd os chi moyn ymgeisio. Yeah. Um, felly ewch amdani.
Ie. Yeah. A os chi yn ymgeisio, let us know. Ie, yeah, nawn ni fod yn references i chi. Ie, yeah, ie.
Yeah.
OK. Wyt ti eisiau chwarae game ridiculous? Oh, always.
Gwych. Um, o'n i ar TikTok, dyna'r blaen, classic, fi ar TikTok, bob dydd. Um, so, hanner, mae hanner o podcast ni yw ni jyst yn defnyddio stuff o TikTok. Like, we don't need to prerequisite it now. No, fine. fine. So, oedd na, fi ddim yn gwrs yn podlediad neu jyst yn fideos gyda'r um, dau neu tri boi hoiw yma. Mm. A nhw'n chwarae gêm o'r enw Is It Gay? Okay. so, beth yw e? Ti'n dewis? Ie, yeah, fi'n gwybod ysbryd gweld e.
Inanimate object.
Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah.
So, okay. cwestiwn i ti, mm -hmm. o neu i ni drafod, is it gay? Um, headphones. Hmm.
O, mae hwn yn anodd. A dyma issue fi. Beth?
Yw,
pryd bynnag mae rhywun yn gofyn i fi wneud fel quickfire neu yes or no, yeah. fi wastad, mae wastad yn dweud dibynnu. Oh. I know, I know Mark I'm the worst person because it's not fun for the game. Okay, headphones, not gay. Mae gen i farn eitha cryf. Hmm.

Gay. Granola plaen. Oh yeah. Strai...
Yeah.
God yeah. Fruity. Fi'n gwybod pam. In many ways.
In many ways.
Okay. Pam ddo?
Diddorol.
Okay.
Be am... Blinds.
Blinds. Ooh. Straight.
In opposed to fel proper curtains. Fi'n teimlo fel bod blinds yn straight a mae curtains yn gay. Na.
Acho...

Yym.
Mae 'da fi. Beth?
Nespresso pod machine. Ia.
Straight. Straight man. Ia. Cafetier gay.
Na. Fyswn i'n dweud yr opposite. Mae pawb, mae pob dyn yn gwaith. Yeah. Cafetier.
A mae gan Sam Nespresso, oedd gen i Nespresso pods. Fi'n ffeindio hwnna'n anodd cos fi ddim yn yfed te na choffi. Oh, wow.
I know.
Beth?
Na, fi ddim yn very... A, oh, caffeine. Fi ddim angen bod yn caffeinated. Na, na, na, fair, yeah.
In fact, beth? Mae'n well i bawb o fi ddim. Yeah, true. Yeah, yeah. Oh, okay.
Ond, yeah. Fi'n licor gem yna. Yeah, um, os chi moyn rhoi unrhyw awgrymiadau oh, yeah. i ni ar gyfer rhywun arall o'r gym yma, um, at Public Babe. Please, yeah, cos ni angen mwy na, just right na. na, just dechrau off.

Bleak.
Ydi, Canol Gaeaf Noethlwm. In the bleak midwinter. In the bleak midwinter.
Mae hwnna'n dod o cof, fel craidd fi o bob mewn cor. Ie. Yeah. Ie. Yeah.
Nice. Fi moyn gwyliau.
Oes gen ti William planned? Na, Euros yw gwyliau fi. Mae'n rhaid nesa. Ie.
Yeah. Ti'n mo be, fi obviously'n really, really lwcus. Mae gen i gymaint mlaen dros y misoedd nesaf ma, a mae rhai ohonyn nhw'n gwyliau a mae e'n hectic. Ooh.
Ond ffyn. So, Euros yn yr haf, wrth yeah. gwrs. Cyn hynny, mae priodas bra bach fi, so ni'n aros. Just un nos yn hwnna, ond yeah. ti'n gwybod, mae'n rhywbeth sy'n mlaen. Yeah. Um, wedyn, mae dy fi hendw o, o'n i ddim yn cael dweud ble mae'r llefydd yma. Oce. Fi ddim yn mynd i.
Mae dyn ni hen dw... Oh, fi eisiau, I can't. Ond Ei fod. byddai fi siarad amdano nhw ar ôl i fi fod arnyn nhw. Oce. Ie, yeah, hen dw um, ffion, uh, fiancé, brawd bach fi, a wedyn stag dw brawd bach fi. Waw.
So mae'n Aled, Ie. brawd bach fi. Um, loads o fachgen 28 oed. Fi, brawd mawr fi. So fi, hefyd, just like, load of straight boys, oi, oi, oi. fi, lesbian, braw mawr fi, hoiw, dad fi, a dad fiance fi. Ideal. dad fiance fi, dad fiance fi. Aled.
o, oh, mae'n swnio fel good laugh. Ie, yeah, wel, aros tan i fi weithio ti ble ni'n mynd, ond fi methu, okay, achos fi fod i gadw yn gyfrinach. Right, okay. A wneud rhywun ffeind mas. Iawn. So, um, yeah. Oh, exciting.
Ond cyn hwnna, yeah. ni, fi yn mynd i sgio wythnos nesa, felly dim, right. dim pod wythnos nesa. Dim pod wythnos nesa, ie. Yeah.
Beiwch Catrin. Ie, yeah. so bydd hwnna'n neis. Obviously bydd hwnna'n oer, fi methu aros. Um, mae ma bach o heilwen a... Mae'r, ma actually, mae'r hael pan chi sgio grif. mor grif, yeah. mor grif, achos, wel, chi ar gwyn, so mae jyst yn adlywed chi. Ond, yeah. um, ydych chi, um, pa mor hir chi'n mynd efo, chi'n mynd i sgio fel pob dyrnod, neu? Ydyn. Waw.
Sa'i

Ers hynny, mae hi'n yeah. gallu sgio'n rili really dda, da, da, da, da, da. Fi'n meddwl byddai'n bach o her i fi, mm.
ddal lan. Chi'n mynd i mynd i dosbarth neu chi jyst mynd i fel free wheel? Fi'n meddwl byddai'n neud rhai dosbarthiadau yeah, wedyn, wedyn just mynd amdani. Nice. Ond, yeah, fi'n edrych mlaen.
Um, so yeah, byddai hwnna'n bach o Um, heilwen, a just, yeah. fi'n meddwl just fel awyr agored. Awyr agored, ie.
Yeah. Yeah. A chi'n neud pethau sy'n mynd i fod yn fel iachus i chi trwy'r dydd, so... Wel, hwnna a Apres.
Yeah, yeah. Apres a bwyta loads o gaws. Oh my god, ie, yeah, ond dyna'r peth, fel dyna'r peth fi'n cofio mwyaf o sgio oedd, wel, yn gynta, a little two-year-old shit oedd yn horrible. Oedd nhw fel lleol, ac oedd nhw wastad jyst yn, fel, os chi'n cwmpo cwmpo ar y slope, bydden nhw'n chwerthin, a oedd e just yn oh. really gas. Oh. Um, yeah, o'n i mewn dosbarth gyda two-year-olds pan o'n i fel 14. Oh. um, a bwyd. A bwyd. Mae'r bwyd yn amazing. Onion soup, wff, stunning. Fi ddim yn meddwl bod fi erioed wedi cael onion soup. Ti byth wedi cael... Ti'n mynd i Ffrainc? I sgio? Ie. Yeah.

Mae 'na lot o bobl fi'n gweld, falle bod e'n lot mwy o fel influencers na pobl fi'n nabod yn bersonol. Ie. Ond ar hyn o bryd, fi'n teimlo mae pobl yn like, escapism, bach o wyliau, mhm. yn mynd i fel Dubai mm. a gwledydd fel, well, ardaloedd fel na. Ie. Yeah. Dyw e ddim i fi. Na. Dyw e erioed wedi apelio. Na. Am, fi'n meddwl eitha lot o resymau. Ond I just don't get it. I yeah. don't get it. I suppose achos mae pobl moyn yr hael. Ie, yeah, ffain.
Mm, ond mae'n a lot o lefydd yn heilog. Ie, yeah, ond rhywle sydd yn weddol agos. Dwi e ddim yn cymryd hir, mae'n cymryd fel 5 awr. Wel ie, ond mae yna loads o lefydd o fewn pump awr sy'n heulog. Beth, sy'n mynd i fod yn 30 degrees yng nghanol mis Ionawr? O, fi'n yn gwybod.
Na, dim really. Na. I mean, Ewrop, no chance, falle 20s yn fel y southern rhan o Europe, ond... Yeah. Yeah, a wedyn mae to, mae Dubai yn apelio at fel pobl influencer-y. Ie. Yeah. Achos fel... A pobl sydd yn influenced.
Ie, yeah, achos mae fe'n maen nhw wedi literally creu Dubai i fod yn rhywle ar gyfer influencers, pretty much. Mae fe yeah. i... Twa, pan ni'n dweud, ni'n ni neud y podcast am y trwy lens hoiw, yeah. maen nhw wedi creu Dubai trwy lens fel influencer, essentially. Yeah. Maen nhw moyn pobl rhwngwladol i ddod yna gwario arian a gadael, a dyna fe, dyna fe really. Like, I mean, I, I kind of get it, ond yeah. on, honestly, i fi, so fi methu dychmygu roi'r gwaith i fan o'r gwylio. Do you know what I was giving? sweaty Canary Wharf. fel business, fel block buildings, yeah. skyscrapers a stuff, with like a kind of fake traeth. Yeah. A mae fe'n really ddrud. Mor ddrud. Ond really ddrud.
Yeah. I do, it's just... Ond ti'n gwybod beth ti yn cael fanna that you would enjoy? Cari yn yr haf. Cari yn yr haf, cari yn yr haf. Cari yn yr haf. Yeah, ond... Um, yeah. Wyt ti beth yn meddwl, os ti'n mm, gobeithio mynd ar wely a siwle, faint o ymchwil wyt ti'n neud mewn i fel hawliau, hawliau hoiw? Ie, yeah, um, wel fi, fi'n gwybod at mae gan Stonewall Cymru, neu jyst fatha Stonewall, um, can llaw, hmm. really, mm. am bob gwlad yn y byd, essentially, a mae'n fel graddio fe o ran um, ydy e'n coch, melyn neu gwyrdd o ran gallu gweithio yna, um, gwahanol yeah. things, basically. Um, ond fel, fi'n meddwl mae lot ohono fe, probably rightly or wrongly, yn fwy o stereotype. O ran mm. be hmm. fi'n meddwl am gwlad, fel, fi, I would never choose falle i fynd i gwledydd fel Dubai, etc. Achos yr haul dynol a sai'n gwybod sut, a, a mwy, na, mm. mwy na thebygol bys ni'n mynd efo partner fi. So yeah. os fi methu fel dal llaw hi, all that stuff. Yeah. Fi di actually cael, cael pobl yn gweud o'r blaen fel, well, just mynd a just paid, just paid bod yn fel outwardly hoiw, just fel paid dangos, mae'n ffain. ti, ti methu ddim mynd jyst gyda ti'n hoiw, ti jyst methu fel bod yn hoiw. Yeah. A ti fel, iawn, sy'n dewis dyn ni rhwng bod yn hoiw. Na. Oes mae dyn ni ddewis i fel dal llaw partner ni, yn cerdded lawr y traeth mm. ni, be mm. bynnag. Ond, and I wouldn't say bod ni'n arbennig o Na. fel Na. um, beth ti'n galw? PDA. PDA, ie. Yeah, public displays of affection, yeah. arbennig o touchy-feely, yeah, yeah. yn gyhoeddus. No. Ond fi ddim eisiau gorfod meddwl, paid, paid dal dwylo hi, paid dal dwylo, mm. paid a fel, mm. I don't know, like... Yeah, masgo, chi'n masgo a mae hwnna'n exhausting i fel wneud oh hwnna trwy'r amser. Wel, hyn oed jyst i gael fel llun efo'ch gilydd, jyst gyda fel braich o gwmpas eich gilydd. Fel, mm. you know, mm. fel, bys ni ddim yn teimlo'n gyfforddus wneud hwnna. Yeah. A I'd rather also ddim rhoi arian i gwlad sydd yeah. ddim yn meddwl bod fi'n t'mod that I should be there. Fi yn meddwl bod e'n anoddach i ddynion hoyw. Ie. Achos, os byswn ni'n cymryd llun gyda Rich, a bydden ni'n, e, t'mod, yn fel cwtsh lan tyma bach i gyda'r llun, bydde rhywun ddim o reidrwydd yn meddwl 100% maen nhw gyda'i gilydd, maen nhw'n hoyw, fel, a dwi'n meddwl ddim yn oce. Ond os byse dynion hoyw, neu fel partneriaid hoyw yn cymryd yr un llun, byse fe'n fwy quote on quote suspicious yeah. i unrhyw un oedd eisiau trio dalan rhywun mas. Yeah. Fi'n meddwl bydden nhw'n cael eu cwestiynu mwy. Yeah. A fi'n meddwl mae hwnna'n, I mean, sa'n gwybod uh, for sure, a dylsyn ni cael rhywun mlaen i gallu siarad o actual perspective mm. nhw, ond mae'n siŵr bod hwnna hefyd yn, yn, yn ffaith just yn gwlad ni, let hmm. alone gwledydd eraill, achos mae outward homophobia definitely yn dal i ddigwydd ac yn oh. wath os unrhyw beth. A ie, yeah, mae'n siŵr bod hwnna'n digwydd hyd yn oed yn gwlad mm. ni. Ond mae incidences o homophobic ac yn ymwedig trol transphobic attacks mm. lan loads. Yeah. yeah. Um, dros y fel blynyddoedd diwetha. So, A gymaint o fi'n kind of fel, o, ni methu, ti'n mo, mae yna gymaint o lefydd sydd yn rhaid ni feddwl dwywaith cyn, yeah. cyn ymweld nhw. Mae yna bobl hoiw yn byw yna. Yeah. Fel yeah. sydd methu rili really gadael yeah. lot ohonyn nhw. Nath hwnna ddigwydd o gwmpas fel cwpl o byd cyta, oedd pobl fel cymunedau hoiw yn dweud fel, you can't talk for us, y pethau. So mm. mae wastad yn, ie, yeah, anodd i feddwl amdano, ond wastad yn well i gael lleisiau'r pobl sydd actually yn mynd trwy yeah. fi. Ond ti'n gwybod, fi'n meddwl, mae fel lan i bawb i wneud ei dewisiadau ei hunan. Yeah. A falle, os mae'n clywed mwy am reservations, pobl fel ni, am sort oh, of lein o pocedi. Sa'n meddwl bod o'n gwneud unrhyw gwahaniaeth i'r Canary Wharf. business suity pobl yn mynd yna. Dycha, joio'ch Dubai. joio'ch Dubai. I hope it doesn't rinse your bank account, yeah. ond ie, yeah, no ni gadw at uh, safe countries ni. Ie. Yeah. Gweld ti yn Benidorm. Gweld ti yn Benidorm, babes. Ar y nodyn yna, fel yeah. nes ti weid, doi ti ddim am wythnos nesa. Nac ydw, a fi'n sori, ond eto, fi'n rili really edrych lan. Ie, yeah, fi'n jealous.
Um, ond byddai'n neis cael wythnos off, actually. Dim gorau fel slog o holl beth y fi lawr fan hyn, set yeah. o lan y goleuadau, cati. Yeah. Ti'n alw sôn am fi'n neud dim byd. ti jyst yn plonco dy hun lawr. Just yn plonco fi lawr. A fi jyst yn neud peth o gwmpas ti. Set o lan am mic, so fi'n neud o'n recordio, fi'n golygu'r sac. Ti'n cynnig paned i fi. Fi'n cynnig paned, ti'n gweud na.
Ond ie, yeah, so nawn ni weld chi wythnos ar ôl nesa, mae benod nesa. Ie, yeah, um, ac yn y cyfamser, Gobeithio bod um, hwn di llenwi twll bach yn eich bywydau gan bod traitors ddim o gwmpas. O, oh, dawn ni wneud um, penod. bod, mae'n y bod game traitors. Falle dylwn ni chwarae fe'n fyw ar y podcast. When I say live, we'll heavily edit it, ond... Fi ddim yn gwybod pa mor effeithiol yw'r traitors gyda doi berson. A na ni, na ni ddod o ffrindiau dda. Oce, beth rhaid ni wneud ffrindiau? A wedyn, a wedyn, prynu, wedyn prynu'r gêm. prynu'r gêm.
Gosh, hwnna'n mynd i fod yn broses hir. Waw, gweithio chi'n edrych mlaen i hwn.
Gwelch chi fy hi. Ta-ra!
Ta-ra!